שלום עליכם, א גוטן אווענט און וואס טוט זיך רבותי, אונז קומען זאמען נאכאמאל צוריק פאר די הערליכע געשמאקע תפילין תפילה אווערנעס שיעור, יעצט איז די זיבעצן שיעור, שוין די ניינטע וואך פון די הייליגע שיעור וואס געבן די תכלית אז די עולם זאל וויסען וויאזוי אויפירען אין שול אין שול וויאזוי זיך דאווענען ווי א מענטש און האבען כח צו דאווענען צו די אייבישטער גייט מ'גייט יעצט לערנען די לעצטע דריי סעיפים פון סימן י ג. קען מען לערנען יעצט סעיף ג' ד' און ה', נאכאמאל סעיף ג' ד' און ה'. אלרייט לאמיר גיין לערנען יעצט, שוין, סעיף ג'. עיין נכנסה בהן, א מענטש מעג נישט אריין גיין אין די בית מדרש לא יבחר מפני חמה, נישט. נישט ווייל ווייל ס'איז זייער הייס אינדערויסען, סא ער וויל ער וויל אוועק לויפען פין היץ, אין זומער צייט רבותי עס ווערט זייער הייס אינדערויסען אין זומער אויף פלעצער, אין וועגען דעם מענטשען ווילען אריין גיין צו בית המדרש זיך אביסעל אפקילען, זאגט דאס קיצור שולחן ערוך אז מען מעג דאס נישט טוהן, לייב גשמים פני גשמים, אויך אויב ס'איז נישט רעגענט שטארק. עס איז ממש סגיס האסט נישט קיין האסט נישט קיין קיין קיין שערעם אדער עפעס אדער א מאנטעל זיך אנצוטוהן זאגט דער משנה ברורה אזוי זאגט דער שולחן ערוך אז מען טאר דאס נישט טוהן וואס מיינט עס אז מען מעג נישט אריין גיין אין א שול אדער אדער בית מדרש צו ס'איז א בית הכנסת אדער בית מדרש פאר די איינציגע טעם צו נעמען זיך קענען באהאלטען פון די עלעמענטס וואס טוט זיך אינדרויסען, אבער שטייט טאקע גראדע אז זיצען אין רב און זאגען אפאר ווערטער פון תורה געט נישט קיין שום היתר צו אריין גיין און נוצען די בית הכנסת עז א פלאץ צו זיך קענען באהאלטען. אבער דאס איז ממש א ממש גרויסע חילוק וואס ווי גייען גייען מענטשען די נעקסטע נעקסטע פאר פון די סעיף וואו עס שטייט אז אייער וויל ארויסרופן איינעם פון די פון די בית הכנסת האט נישט קיין אנדערע וועג צו דאס טוהן אבער אבער ער קען נעמען שעלטער אויף אין א פלאץ איינער וואס לערנט תורה אינדרויסען און מיט די רעגן עס אנפאנגט צו רעגענען זאגט ער מיט א משא ברירה אז מען קען אריין גיין אין בית מדרש זאגט ווייטער ואין צורך להיכנס לכסות את חברו איינער מוז אריין גיין צו ארויס ארויסרופן זיין חבר דאס מיינט עס אדער אז עפעס א צורך יכנס ויקרא שם איזה פסוקים איזה משנה איזה תפילה סאו כאטשיג זיי וועלן גיין זאגן די ערשטע פאר פסוקים אין די תורה אז זאל נישט אויסקוקן אז ער באקומט אריין פאר זיין אינגעלן אין צרכים, אוי איז א משא אוי צו לערנען א משנה אדער א הלכה איז געווען די משא ווער ער זאגט ווייטער אוי יעמער אדער זאגן א תפילה אוי שמע מאחורי איזה לימוד אדער קען טוהן איז אויך אז ער קען אויסהערן ווי אנדערע מענטשן לערנען איינס פון אנדערן, אויך אויב האט ער פחות ישע ש מ אט אדער אויב עס איז נישט מעגליך זאל ער כאטשיג בלייבן דארט פאר א קורצע פאר א קורצע צייט דאס מיינט איז מען זאל ממש זיצן דארטן כפי שכרוך און און די וויפיל צייט ס'וועט דיך נעמען צו נעמען צו וואקן אכט טפחים ממש כפי נמשל ב ה. כי גם הישיבה בהם איהי מצוה, ווייל ס'איז אפילו זיצט ממש זיצן אין די הייליגע פלעצער איז אויך א מצוה גראדע. יא, ווייל די פסוק שטייט אשרי היושבים בבית היכל, איינער וואס איז וואויל זיין פאר איינער וואס האט באשאפן, וואס זיצט אין די הויז פון די באשעפער. ואחר כך איז חברים, נאר נאכדעם מ'האט געזען די אלע זאכן, קען מען טאקע ארויסרופן, קענסטו טאקע ארויסרופן זיין חבר פון בית מדרש, אזוי זיך אויסווייזן אז ער קומט נישט אריין צו בית מדרש נאר פאר זיינע צרכים אדער ער וויל מאכן א שארט קאט, ניין, וואס טוט ער צום סוף? אז ער וויל באגיין זיין חבר דארף ער טון די הלכות. ווייטער, סעיף ד', אסור לאכול או לשתות או לישון בהם אפילו שעות עראים, דאס איז מ'טאר נישט עסן אדער טרינקען. און עס ווערט אים ס'מעדריש אבער איינער וואס קומט לערנען אים ס'מעדריש און זייער דרש'דיג ס'איז עס איז אומ'יתר צו טרינקען דארטען אזוי ער זאל נישט אויפהערן עס לערנען. צוריך מוצאי געגאנגען בלע כ פורים מיט לישון אדער צוריך מוצאי למשל יום כיפור ביינאכט א מענטש קען שלאפען אין בית מדרש. אבער וואס איז די חילוק איז, אך אתרחק מהארון הקודש, אז איך זאל זיך דערווייטערן פון די ארון קודש, כדי לאכול שם צורך מצוה, אויך דאס עמערס צורך מצוה, כסדר, שמא שכרות וכעס ראש, א סיבה וואס איז נישט, וואס טוט זיך אז דארטן איז אז אז. עד וואלט זיי ממאס געווארן שיכור און זיי וואלטן ממש כלה שרוי שטאטן אין די מסמידעש. סאו כאטשיג ס'איז מוז א צומח זיין א צורך מצוה צו עסן מסמעדעש אדער צו טון עפעס אבער סידור שיין בוי. שאין בוי שיכות לקראת ראש, אדער א סיבה וואס איז וואס גייט נישט דארף זיין קיין זיין קיין קראת ראש אדער שיכות מיתה איז מיתה, חיות אנושה אדער אנדערע מענטשען שאין להם שם קביעות וואס לערנען דארט א גאנצע צייט, טוב לך חבושה שם מען קען עסן און טרינקען און עסן און שלאפן דארטן אפילו שוין ס'קוועל אפילו א נארמאלע שלאף. שזאלסט באטעמען די לידער אזוי אז עס זאל ווערן אזוי אז עס זאל נישט באדערן זיין דאס לערנען בכלל. אבער דער משנה ברורה שטייט אז ווער עס לערנט תורה און די וואס געניסט די גאנצע טאג קען טון זאכן וואס וואס עס גייט אין די אין די אין די בית מדרש. אבער מען טאר נישט טון קיין נישט קיין גוטע זאכן דארטן. ווייטער סעיף היי כשבאים בית הכנסת ווען די בית ווען די בית הכנסת איז איז געבויט צריכים להורות את המחותן איך ואיזה אין לבנותיו מען קען געבן געבן הוראה א הארה פאר א תלמיד חכם. וואס וואס קענען עס קען זיך אויפבויען אין די אין די ממש אין די הלכה לערנען דאס מיינט אויס אז עס איז ממש געוויסע שווערע דינים וואס גאווערנען די די גאנצע פראסט די גאנצע וועג אויף בויען א שול פון די פון די געלט און די און די אדער און די אקטשעל הייט און די. די בילד קוקט אויס אזוי ווייטער. שוין, ענדיגן דאס פאר היינט. אונז לערנען יעצט ספר תפילה מיט מיני, כ'עס נאכאמאל טייטשען אזוי ווי יעדע וואך אין אידיש. שוין. פאר איך גיי ווייטער, וויל איך זאגן איך האב די זכי', איך האב די זכי' צו דאווענען לעצטע וואך שבת אין א פלאץ, אין די תוס' יום טוב שול, און די רב אליהו שניידער איז דער מייסד די שול, האט אויך זיין חברה וואס זענען ממש איום ונורא מיט די דרשנים וואס דאווענען פון אנפאנג ביז סוף, מען געבט זיי א גוטע קלעפ, אבער מען רעדט נישט בכלל ועד בכלל, ממש איום ונורא, די שול איז.

ממש פעין, און זאגט און די אייבישער האט צוגעפירט צו עקספיריענס ממש פעין אדער פילט נישט פילט זיך נישט אזוי גוט, ס'איז נישט קיין נישט קיין שטראף, וואס דען? די אייבישער וויל ער שיקט עס ממש שפע, און נאר מיט דעם איז גרייט ווען מיר דאווענען צום אייבישטער טיף אין הארץ. נאר דען קען די שפע קומען. און וואס איז די פאזיטיוו? וואס איז די די גוטס אויף די פעין? סא די מענטש ווען די רבי זאגט אז פארק ברענגט כלל ישראל לעבן נאנט צו די אייבערשטער פאר זייער תשובה ווען זיי זענען נאכגעלאפן געווארן ביי די עדזשיפשענס ביי די ביי די מצריים ס'איז געווען זייער זייער גוט פאר זיי זיי האבן ווי איידער א הונדערט קרייסען אין ארון כלל ישראל האט זייער מארגן געהאט מען האט אויפגעהעכערט זייער אויגן צום שמים און זיי האבן געטון תשובה און געדאווענט, וואס האט וואס האט אייבערשטער געטון פאר זיי? האבן זיי אנגעוואונטשן צו הערן די קול פון כלל ישראל די צייט ווען ער ממש ווען ער הערט זייער קול ווען זיי זענען ארויס פון מצרים ער ממש עקספיריענסד ממש ממש גרויס צער די מדרש ותאמר שבת זאגט אז אז די אייבערשטער'ס ווילן פאר פאר אונזער תפילות קען מען קען מען געבן א משל קאמפעירן צו א קעניג וואס האט געהאט מיט די פארן אויפן פארן אין די אין די גאסן. מען איז אנגעקומען צו א פרינצעס וואס מען איז געווארן געסטראשעט ביים גנבים, און זי וויינט צו אים, איך בעט דיך, רייט מיך פון די משוגעים, פון די גנבים. דער קעניג האט געהערט זיין איר וויינען און זי געראטעוועט, נאכדעם האט ער געוואלט זי נעמען פאר א ווייב, אבער זי האט נישט געוואלט.

א טאקע א צווייטע מאל זי איז אנגעהויבן אן צו וויינען צום קעניג, קעניג זאגט צו איר פאר דאס בין איך מיך זייער זייער געוואלט צו הערן דיין שטימע, ווען כלל ישראל זענען געווען אין מצרים זיי האבן אויפגעהעכערט זייער קולות צו די אייבערשטער, יעצט ווען זיי זענען געווארן זייער סעיף. השם זיך ווענדט צו הערן אונזער קול. זאל ער צוגעפירן אז אז פרעה זאל זאל אונז נאכלויפען. ווען מען זאגט זאגט אויך ווייטער אז בית א ווען מען זאגט וואס מען האט אויסגעזאגט פריער די אייבערשטער וויל אונזער תפילות ווען ער שיקט אונז פעין און סאפרינג, סאיז ממש א מעסעדזש פאר אונז, צונעמט אונז צו די אייבערשטער, סאיז נישט שיין צו זאגען אז אז עס האט נישט קיין שום פעין, דארף נישט דאווענען בכלל, פארקערט דאס פארקערט איז אמת, ווען א מענטש דאווענט נישט געהעריג צו אייבערשטער, די אייבערשטער ברענגט אים ממש פעין און ממש סאפרינג. און ס'דא אנדערע מטעמים פאר פאר ספק אויכעט. אז אויב איינער וויל דאווענען אין די וועג און און דארף צו, דארף ער דארף ער מיטארבעטען אין זיין אין זיין כוחות אינעם אייבערשטען. ער אליינס אויב ווען מען א מענטש וויל נישט אז ס'זאל גיין דארט און און אריין כאפען נאכאמאל נאכאמאל די געז און אנדערע זאכען יא. ווייטער די ריכטיגע ריכטיגע כלים צו טון טאקע די גמרא זאגט אז איינער זאל דאווענען זאל נישט אז זאל נישט ווערן קראנק ווען א מענטש ווערט קראנק אבער דער אייבערשטער וויל צו דאווענען זאל קען אים זיי אוועקנעמען די קראנקייט אזוי ווייטער אזוי ווייטער קען קען ביטן אוועקווארפן די קראנקהייט. ס'דא מענטש, ס'דא ספרים וואס עקספלאנירן אז איינער וואס האט די ריכטיגע וועגן אויף דאווענען פאר פאר מ'ווערט קראנק, פאר ווען מען ווערט מענטשן קראנק, זיי וויסן ווי אזוי צו דאווענען זיין לטובה. צווייען דאווענען נישט פאר איינעם איז קראנק, דען ווען ער איז געווען קראנק וועט נישט האבן קיין שום רעכט זיך צוריק געבען צו דאווענען, און די איינציגע זאך איז צו העלפן אים אין דאווענען אין זיין זכותים. ווייטער די גמרא, מסכת ברכות דף דף ס א עמוד ב זאגט אז אלעס אייבישטער טוט איז פאר אונזער גוט, אויב אזוי פארוואס דאווענען אונז אייבישטער פאר צו אוועקנעמען די סאפערינג? סאו די תירוץ איז אויבנדא אז אפילו פעין איז גוט פאר אונז, השם די אייבישטער וויל אונז דאך אלץ אונז זאלן וויכער נעמען די פעין דורך דאווענען, איינער מאכט אז מאכט עס זיס די דזשאדזשמענט וואס מען האט עקספיריענסד אין פעין, ווייטער נאכדעם איינער וואס גייט צו. וואס זעהן מיר וואס דער דער גוטס דער אייבערשטער וועט מבאר זיין מיין מחשבה דורך תפילה, די זעלבע זאך איז אויך געשען אז אז אז די פאקט אז מען פרעגט פאר פרנסה און דער אייבערשטער וויל האט שוין שוין ממש האט שוין מחליט געווען וויפיל מענטש וויפיל מענטש וויפיל געלט א מענטש מאכט, דער אייבערשטער וויל האבן א אייבערשטער וויל אונז האבן אסאך געלט זיי וועלן אונז געבן עס, אבער נאך דאווענען, איינער וואקסט ממש מיט געהויבנקייט, ער זעט איין אז אלעס אייבערשטער טוט עס פאר די גוט, ווען איינער דאווענט די וועג קען ווערן מער רעספעקטעבל און גוטסקייט צו די אייבערשטער, פון די אייבערשטער, אויך איינער דאווען ווען ער איז אין פעין. ס'קומט אויס אז די ריעלייזעישאן אז דא איז נישט דא קיין איינער וואס קען אויסער נאר דער אייבערשטער. די פעין איז נישט ריווענזש און אויך נישט ריווענזש פאר די אייבערשטער חס ושלום, ס'איז דא צו העלפען איינזעהן אז די אייבערשטער קען טאקע העלפען. די תפילה העלפס צו פיקסען די טעם פארוואס א מענטש האט געזינדיגט אויף די ערשטע פלאץ, און זיין זיין מיינונג איז אז ער איז די אייבערשטער'ס אין טשארדזש ער קען טון וואס ער וויל, באט מער ווי עניטינג ווייל שוין די אייבערשטער וויל אונז זאלן וויין צו אים, נישט איינמאל אדער צוויי מאל, באט יעדע מאל נאכאמאל נאכאמאל נאכאמאל, און זייער וויין וואס זיי אויסגיסן אין אונזער הארצן אייבערשטער, דאס איז אייביג געוואלט ווען וואלט פאר אונז די די מערסטע פון אונזער לעבן איז געספענדט דא מיט אן העדעיקס און עיקס און פעינס אבער רוב טאג איז מען קען נישט מ'קען נישט פאנקשען מ'קען נישט מ'קען נישט. און אלעס איז נאכאמאל נאכאמאל ביי בית סיי רוב טאג אונז זעמיר קען פאנקשענען אונז אין די באדי אלעס קלאפט ברוך השם ס'דא אנדערע זאכן וואס איינער וואס מוז ארבעטן ממש פערפעקט און אלעס איז פאנקשענינג ממש זייער סמאד אבער די גרויסע מעדזשארעטי אויף היינט איז עס געווען די צייט צו רופן עס אויס צום אייבערשטער און פרייליכקייטן און ווערן מער ווי אים אין וועג, אבער אנפארטשענעטלי רוב צייט רוב מענטשן טוען עס נישט, דער אייבערשטער האט דערפאר געזאגט אז. אלע מינע אלע מינע פלעזשער, סאיז אזא פראבלעם אין פרנסה אדער טראבל מיט טשילדרען אדער טראבל הוצאות פון טשילדרען חס ושלום האבן קינדער חס ושלום ווען עס הייסט עס איז צוריסען און מ'האט שוין צער מ'מוז זיכער צו גיין צו אייבערשטער פאר די הילף דאס איז שוין שוין א סוקסעס ווען אונז וויינען און גיסן אויס אונזער הארץ אונזער גילו דאס וויל די אייבערשטער טאקע. ווען א מענטש האט משהבעל נישט קיין חילוק אויב מען האט אים געסטראשעט אדער מען האט אים אוועק גענומען די הויז אדער אנדערע זאכן אדער איז קראנק אדער אנדערע סיטואשען און מען מוז וויסן אז דער אייבערשטער האט געשיקט א זיבן טאג זיבן טאג טרייט צו דאווענען אזוי, עס קען העלפן אזוי אזוי ווי קען ווערן בעסער, נישט שוין ווי בעסער אזוי, די רעזאלטס איז געווען גוט אבער נישט בעסערע אוטקאם וואס מען קען דערהויבן דערגרייכן די וואויס פון אייבערשטער. איך האב נאך א זאך פאר די אידישער. דאס איז דאס איז ווען מיר קומען מיטוואך נאכט, ס'איז שוין אביסל שפעט, ס'איז שוין די נעקסטע שיעור ווען מיר לערנען די אכז יושע און למעשה מיר ערשט צוענדיגן דאס, דאס איז די פינעף פינעף פרק. און נאכדעם וועט מען צוגיין צו די נארמאלע שיעור דעמאלטס בעז השם. פאר די עולם זייט זיך שטארק, נישט מייאש זיין, מען קען ממש דאווען צו די בורא ווי א מענטש קומען צו הארצע דאווענען. א גוטע טאג.